en companhia de Felip Carbonneau. Felip Carbonneau, s'es lo cap redactor del Gai Saber. Explica-me la revista. Ò, son lo cap redactor, mai lo director legal o mene. Donc, aquela revista es una revista fondada en 1919, per dire qu'estai jove, sul Le Monde de la Comission per la Lenga d'Òc de l'Acadèmia de Jòcs Florals, que s'acampèran a Avinhonet, al torn der Baron des Hasards de Montgaillard, que fondèron a l'encòp una associacion que s'apèla l'Escòla Occitana e la revista Lo Gai Saber, en referéncia justament als tèxtes del sègle xiv fondators de l'Acadèmia e que se voliá a l'origina lo bulletí de l'associacion, mas en realitat tre lo començament es estat una revista amb de s'abit normal o de revista, d'abonats, etcetèra. Mas cal saber que aquí darrèr i a lo poèta Prosper Estiu, que demorava a Castelnaudari en aquel moment, que fo que avió fondat un estamparió, e es el que fasió la revista, mai que mai, que n'èra lo caprelector, enfin fasió tot, amai l'estampavo. E aquel estamparió creada per la familha Espriu estampèt la revista pendent longtemps, perque i agèt lo filh, pei lo pichon filh, d'Espriu qu'estampèron la revista juscos a la retirada d'aquel pichon. Su fil de prosperciu. Non es una revista vielha. La revista es vielha, es a dire a d'ans, mai es encara jove, es a dire es una revista qu'a una vida longa, qu'a pas jamai agut d'interrupcion, ni mai ambe la guèrra, ni ambe la deportacion del canonge Salvat que n'èra director en aquel moment, en 44, mes la revista es jove d'esperit e aquí n'explicarei lo contengut un autre Çò que disiu aquí e ben res qu'es pas una revista vièlha, e simplement es una revista qu'a un passat, qu'a una istòria e qu'a jogat un ròtle important dins l'occitanisme a l'origina mai que mai per espandir la grafioclassica, perque les fondators de la grafioclassica avant la reforma de l'Iber son dos poètas que s'apèlan Antonin Perbosch de Montalbà e Prosper Estiu que n'ai parlat e an creat aquela revista un pauc, pas unicament, mai un pauc per espandir la revista. La grafio classico de l'occitan, la grafio que vegn de Stromadurs, e aquí es una capitalo, aquí es una capitalo, perque ara la grafio classica es la mai emplegada, etcetèra. E donc aquí la revista joga son ròl en ple e aquel tòc de la revista es una capitalo. Es a dire qu'an practicat la grafia. L'an explicada al monde, l'an practicada. A l'origina la revista èra mitat en francés, mitat en occitan. Les articles de. Pensar de renus en francés e en occitan a la partida literària, de poesia. Ara la revista es a 99 per cent en occitan, gairebe tota, de temps en temps i a un pauc de francés o a mai de catalan, plan pauc, mes a l'origina es una, èra mitat mitat. Èra un pichon bulletí de 16 paginas, quicòm de plan plan espés, mes qu'a se reviscut. E bon, jo n'ai lo numèro un d'una bibliotèca, es quicòm de pertocant de veire aquel numèro e aquela revista, uu i aviá un comitat de redaccion ambe de monde prestigioses, per exemple, i aviá lo grand preïstorian Emili Cartailhac de Vinh, ei citat lo baron des Hasards de Montgalhard e l'Acadèmia de Jòcs Florals, qu'èra un pauc la ujola en aquel moment, la caucion, me i aviá toti les grands noms. de l'occitanisme academic en avidir d'aquel temps e la revista, bon, a pauc a pauc a après son independéncia, es a dire que l'escòla occitana a sa vida autonòma e la la revista mai es l'activitat principala de la de la d'aquela escòla occitana e sus ma responsabilitat personala e fau aquela revista sul entre verguetas perque de le monde per m'avisar es mai que mai la redaccion.